Päli düzüw, dürsi gözlär. Päli bozuk, hyrsy gözlär. Şummuşyň işi şeri biledir diýipdirler. Salam mähriban dostlar gowmy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy sag salamat ýörmüsiňiz şu ýerde ýaňy şu kim şu türk serkanmyň nämemiň sen saňa şeýle jogap berjek men Men iliň puluna zar däl. Sen iki müň on dokuzynjy ýylda, iki müň on sekizinji ýylda seniň ýutup kanalyň bardy. Sen ol ýutup kanalda näme iş edýärdiň? Şo barada aýdyp berip bilýäňmi? Şo barada gürrüň berip bilýäňmi? Sen şo ýyllarda Türkmenistan boýunça bir giden zatlary, erbet zatlary şo ýutup kanalyňda goýýardyň. Edil şu watan dönükleriniň edýän işlerini. Soňam seň ýutub kanalyň blok boldy, blok bolandan soňam dwakat syran bolup işlän bolduň. Özüňden näçe ýaş uly Aýna Aýna diýip gürleýäň Aýna bulamy Aýna blokmy näme şo hem enesi hem gyzy hersini her tarapda gujagyna alyp ýatýan adam Serkan diýilen adam şo. Sudnama gerekmi? Meselede bende kän. Ondagyma sen men golus diýen bolýaň, ýene näme diýen bolýaň. Olar ýaly goluslary menem ýasa bilýän. Olar ýaly goluslary menem edibilýän. Düşüniklimi? Soňam näçe gyzyň namysyna degdiň sen? Näçe sanyk diýip Türkmenistandan işlemäne baranda sen gel pasportyňy neme etip berjek ýene näme etjek diýip allaw allaw ýoly bilen näçe gyzyň ar namysyna degdiň sen şo barada gürrüň bersene sen lişni şo gyzlar maňa çykdy şatlyk diýdi şul adam diýdi haram adam diýdi Näme üçin diýdim. Bul adam diýdi, meň namysymy depeledi, meň namysyma degdi diýdi. Sen indi meň adym bilen şu men şu adamlara haýran galypdyryn. Şatlyk Şyhyýew diýip at goýup, lýuboý wideo çekýärler, men hakda erbet zat diýýärler. Şolaryň prosmotry derrew ýokaryk galýar. Näme üçin ýokaryk galýar? Значit men abraýym bilen özüne abraý gazanjak bolýa. Men sen bara puluň suluň bilen bara gerek bolsa bara gün dykmal ýeriňe dykaryn. Erkekmi şoňa erkek bolly gurly. Bidirek ýalan gurlama bolýamy? Saňa degişli. Ýene bir zat aýdaýyn. Men sen kimdigiňi, ne hilikdigiňi gaty gowy bilýän. Men seň puluňy alan bolsam diýeli, men dogry edipdirin diýýän şony. Näme üçin? Sebäbi sen näçe türkmenleri aldadyňmy? Aldadyň. Näçe türkmenleriň puluny aldyňmy? Aldyň. Näçe sany gyzyň namysyna degdiňmi? Degdiň. Ana şolam seň jezaň. Jeza diýilýär-ä. Düşünýäňmi şo söze? Nakazaniýe saňa şo. Tak şto sen meni gowy tanamaýan ekeniň. Her bir zady tanap, bilip, ondan hereket et. Men hakda ýene ýene däl, ýene başga-da wideolar goýaý. Maňa pohuý bildirýän ýeri ýok. Ýa men kimdigimi Hudaý bilýär. Düşündiň dämi? Onnoňam sen kimi gorkuzjak bolýaň? O gyzama aýdýa, meň namysyma degjek bolýa diýip. Maňa aýtdy diýe, meň bilen gez, zat diýip diýe. Lişni ýazgysy bar mende. Goý görkezeýinmi? Diýmedimem diý. Diýdiň lişni. Gezip ýören haramzada sen. Bul adam, karoçi, Watan dönüklerine kömek edýän adamlaň biri. Awa meň nomerym alandyr. Meň nomerym edip bolýa. Lýuboý zat edip bolýa häzir. Lýuboý zat neme edip bolýa. Montaž edip bolýa. Ýene näme edip bolýa. O zatlary siziň özüňiz gowy bilýäňiz. Ýöne indi oturyňda turuňda özüňiz şöriňiz bilen kelläňiz bilen oýlanyp görüň. Men kim bu türk kim. Bir müň üç ýüz näçe diýdiň? Üç ýüz elli diýdiňmi? Wah, eger şu bara men bir müň üç ýüz elli däl, men saňa bara gerek bolsa elli, altmyş müň gerek bolsa ýüz elli müň, iki ýüz müň dollara men seni bökdürip görkezeýinmi? Mesele däl, bökdürmek. Maňa bildirýän ýeri ýok. Kanun diýlen zat hemme ýerde birdir. Onuň kakoty sen diýýän bir gezip ýören bir türküň gepi bilen bir türkmeniň raýatynyň gepiniň tapawudy kändir. Seň bir aýdan sözüň üçin maňa hiç kim hiç zat etmeýär. Näme üçin? Hä, men halal bilen barýan. Ilki bilen-ä bolan zat ýok. Bir boldy diýeli. Ýöne men dogry etdim. Watan dönükleri o mitinge çykan wagty ýene näme eden wagty kim o saňa pul berip men çykaryp ber zat diýip sen kimlere kömek etdiň şonda watan dönüklerine kömek etdiň näme üçin kömek etdiň sen sen olardan pul alyp olary çykardyň näme diýilýär o türmä düşülýärmi ýene näme edilýärmi pul tölenilýärmi şo ýerde Adwokat bolan kişi bolup. Men sen gurnajak bolýan oýnuňy gaty gowy bilýän. Sen nähillikdigiňi men hemme kimden soradym. Hemme kimdenem anykladym. Indi şeýle zat aýdaýyn. Serkanmyň kim sen? Siňekmiň? Men lişni bara, trijdi dwajdi, çtyryjdy sen maşgalaň bilen, düşündiňmi? Eger düşünmedik bolsaň wideony gaýtadan diňle. Men hakda wideo goýjakmy? Goý. Näçe goýsaň goýber. Maňa pohuý. Seňňä haramlary men kän gördüm. Her bir türkmen halkyna diýýän mähriban oglanlar, dostlar, doganlar şu türkden seresap boluň. Näme üçin? Hemme kime degişli. Men aýtdy diýersiň wagty geler. Götüňize probka dykylan wagty şonda bilersiňiz. Şadyk seň aýdan dogry eken diýersiňiz. Näme üçin? Sebäbi bul adam adamlary allaya, bul adam gyzlary zan alajak bolýar, gyzlaryň namysyny depelejek bolýar. Akyl siziňki, pikir siziňki. Aýtmak biziňki. galan zat özüňize degişli. Näçe goýasyň gelse goýber, maňa bildirenok. Düşündiňmi? Ýene goý, ýene goý. Aýt, 1350 däldi. Köpüre galdy diýip goý. Ana onda wapşi gowy bolar. 5 müň, 10 müň, 20 müň diýsene bolýam. Saňa jogap bar siktirde suwa düşgül. Sag boluň, dawaýçy.